Ei, sta ali, na pana, fé na Deus. Sa- Sabes como é que é, mano? Dia 11, qual é agora? Eh, Dia 11 é só fé, dia 11 é coisa só, é, é só bomba, bomba, bomba. Yeah, Coisa, coisa é só fé. they sold out, they sold out. Chama, chama não, lá, chama não, chama não.

Kartaz dja sta dispunível na na nha feed i na i na i na store. Nhos bai la, nhos nhos kuza, nhos bai la, nhos ba txeka, nhos kunba tiketi, sa pontus di venda tanbe pa na faze bunitu, ok?

Ei, mo. Ya, mi teni saudade nhos, mo. Hã? A mi teni, a mi teni saudade nhos, mo.
Minis, e não tá passa a palavra para terra, terra também, ok? Usa já está, barrel, não sabem passa a palavra para terra, terra. You know?

Ami é mudjer ki ta labanta, ta luta tudu dia ki nada ka ta falta, bu sa ta intendi. E nhos bai, nhos bai. Kel ki atxa ma debe baxou, baxou, kel ki ka debe, ka ten problema. Minis inda sta li, nu sa ben, nu sa faze nos atividadi, inda sa kontinua, bu sa ta intendi. Na kel la, fika sô dia 11 ku dia 12 la na Boston, ok? Dipôs di kel-la, dja minês ta ben viaja, es ta ben ba Kauverdi otu semana, ok? Ya. Nha Keila, dia 24 mé pregu tene se xou la na na Cabo Verde, nhos bai, nhos ba da-l kel suporti, ta simé? Tera-tera, bu ten ki para bo ta piada, tera-tera. Bo ta piada no, se ba bo bo gosta di strada, N ta fla-u Ata ka kuzakara, avion ka ta fazi sérvi no. nada, no. Abo si krê pasa ta luta na brinkadera, abo ten fidju, bu sa ta odja

Ma culpa é kel meu ou nau?
Abo culpa Nau, dexa-m papia bo Ko papia so bo nau Dexa-m papia go Si ma amigo Amigo N ten ki sta go na autostrada go Kuas go N ten ki sta na autostrada go Ta ta djas gera

Abo bu ka staba la. Kuzê ki Panchi fla ô ka fla, Abo bu esse odja problema é sô mi ta poi vosso. vídio, má se kara mi ta kontiseba un trajédia la. Ya. Ya bu intende? Kuzê mi vê, mi ka ta pui pa Sô Mas é ki mi ka brincadeira sa que pabia sabe. nada. Se Ya, kara ya. la, nu Ya pudi entendeu, asaba tudu Fernando? kuatu Mas mortu. bom que ele Ô na fez vídeo, kadia. apanha um pouco na Abo força vídio é ka dele. nada.

Abo Dja tene ou ka bai limpa-ku sinku kama. algen Dja Abo limpa. xan flou go Bu faze xou ka bai sinku algen Bo ki tene pregu ku panki na na na gera go Kulpa e di bo Ago xan ben faze live go Ndo ben dadu go Ki tene panki ku pregu na gera E bo Es gera pamodi bo Panki pregu txoma N ta pidi-m ajuda Mesa pasa difikuldadi Panki pregu fla mesa ma bu tenel ku fomi Ô pei, bo ki ta leva na géra Kaza ki é di bo, kaza é di banku Kartu djo paga Bu tene pregu, bu ka ba poi fidju Pa N poi fidju di pregu ta komou Bu tene es ku fomi Xoba i sinku algen, bu tene dor

Kulpa é ka di meu si txeu ka pega Ok Kulpa é ka di meu Pregu ki txoman pa N ba disfrontal Ma bu sa Dja bo enseba, dja N trou Ago, divórsiu pa frenti Trabadja, bu uza bu inteligênsia Bu kunpra un kaza ki bali Ami ménus ku un anu Nha doneti ku sa ta pâpia Dan dos pilon di kaza mi ki ta mora tudu na kel kaza li ok nha kaza ten 10 kuartu kama n ten mas otu kaza di 3 familia ami bu ka ta brinka ku mi midjor nenti n faze pamo n kre ok mi n sabi nunde ki é nha ária n sabi nunde ki n ta pega ki ta dan ok bo é ka nada bo é invejozu abo é ka amigu di ningin algin ta briga bu ta para ta faze video bu ta poi pamo ku ka ta atxa imajina sa staba mortu si daba morti Bo é ka linpu, bo ten fidju, ok? I bu kudadu pamodi bu konxe ami é kenha, ne? Bu konxe-m, bu sabe kenha ki é mi, ne? Ba ta pruvoka bu ta ben odja merda más lógu, ok? Bu konxe nha irmon monti ki ben, ne? Bu konxe nha irmon monti ki ben. Ba ta stika, bu ta oi nunu ku ta inpaga, seba bu atxa mó algen di ben brinka ku el. Ok? É ka só un ki ntende ômi, é mudjer ki trabadja ménus ki un anu. N kunpra dôs pilon di kaza, primeru, sugundu, terseru. Kaza million dóla, ok? Si mi N ka krê, mi ki ta larga, ok? Bar da Mérda, mi ômi ta kunpra-m kaza, mi ômi ta kunpra-m kaza i mi mudjer ki labuta. Mi é Mérka na 1999, tudu kel ki Deus da-m. Mo ese ma me mudjer ta labuta ku vida.

Ok? Kel ki mos ba flou, e enganou bo, ma mi ka tra ninguém fome na nha casa. Odja um arca ali na rua ali, minha casa tem cinco arca, comida pa tudo lado, ka tem espaço pa poi. Ya, ba da merda su crê. Bo pensa bo é quem? Quem é que pensa ma bo é? Já bo mesmo tá fazendo, engana tudo alguém tudo semana, mo fazer 10, 20 mil dólares. Quer se tá dou para nada. Si bu era un algen spértu, intilijenti, bu staba lonji ta bai. Abo é ka ningen, ok? Mi N ka ten medu di fla N ta ben di doneti, no. Ami é xef. N foi xef na nursing home di gentis milionariu, N ta pagadu 35 dola pa ora. N larga pa N fla nha doneti pamodi tudu mundu gosta. Tudu mundu gosta di nha doneti. Tudu mundu gosta, Paris, Kabu Verdi, Olanda, tudu kes oki N bai, tudu gostadu. Bu ta odja algen na Portugal.